Ilki özüňizi barada tanystyrsaňyz Mekan Jumaýew. Ondan soň kursuňyz barada dowam etsek.
Men Mekan Jumaýew, e, Türkmenistandan Daşoguz welaýatyndan. Indi ýene 2 aýdan 4 ýyl bolýar Python bilen işläp ýörenime as a Python developer we bu 4 ýyl dowamynda Dürli-dürli freelance işlerini işledim. Bot, automation, software developing we soňky wagtlarda data analysis ugrunda bir freelance freelancer şeklinde işleýän Amerikadan bir projekt alyp bir kompaniden şeýle şekilde data analyst ugrunda işleýän. we öz geçen ýollarymdan, işiň nähili, prosesiň nähili dowam edýänliginden işte türkmenlere, türkmen jemgyýetine öwretmek üçin şu maksat bilen şular ýaly kurs edeli diýdik. Gatau, geçen gezek bizem geljegi kärler diýen bir wideo ýazgy edipdik webinar şeklinde. Şonda da data analiz, data analitika iň birinji top 5 işiň arasynda durýardy. Gatly bir talap edilýän işde esasan hem soňky döwürlerde datalaryň köpelmegi bilen her bir kompaniýa kiçiligine garamazdan gerek bolup durýan bir hünärmen bolýar-da. Gaty gowy hünär. Häzir giňişleýin gürrüň berseňiz, data analist bolupdy. Näme näme etýär? Näme bilen meşgullanýar?
Data analist bu işte database, datasetleriň üstünde statistik analitikleri, statistiki derňewleri Birinji ýygnaýa, işleýä we ýerine ýetirýä. Indi işleýä we ýerine ýetirýäri açsak, işlände işte şu database datasetleriň içindäki içindäki datalaryň üstünde analitikleri ýerine ýetirýär. Bu requirement-e görä, nähili talaba görä belli bir talap bolýar, şoňa görä işleri ýerine ýetirýär analitiki we soraglara jogap tapýarlar we deýtalaryň ulanyp bilinjekdigine göz ýetirýärler. Şeýle meseleler bolýar, deýta as a data analyst-de bir topar bilen topar bolup işleýän, hemişe ýeke özüň işlemeýäň hiç haçan. Elbetde, ýeke özüň hem projekt alyp işläp bilersiň, ýöne tapmak gaty kyn bolar ýeke özüň. Hemişe bir tim bolup işleýäň. we seniň özüňe düşýän bir jobyň bolýar, seniň özüňe düşýän bir wezipäň bolýar, şo ugurda saňa zatlar, problemler berilýär we sen şo ugurdan işleýäň. Şo ugurda datalary nädip çözüp biljekdigiňi işte tapýaň, discover edýäň we düşündirip berýäň. Soňundan şular nädip edýäňdi. Okay. Başga.
Şundan Eger soraňyz bar bolsa, berýän prezentasiýamyz barada, umuman kurs barada, soň mekanyň özi barada da ýa data analitika ugry barada soragyňyz bar bolsa, ýazyp duruberiň, siziň soraglaryňyzy arasyna men mekana sorap duraryn. Dowam edeýin, mekan. Why is that?
Data analyst bolmak üçin näme gerek? Nähili ukyplar bermeli? Nähili ukyplar bilmeli? E, şolar hakynda aýdyp geçelim. Indi has gowy düşünýär şu ýerde data analyst näme diýýär, nämeleri bilmeli. Ine şu ýerde has aýdyň bolýar käbir işte üstü kapaly zatlar. Birinjiden data cleaning and data preparation, işte data preprocessing diýilýär muňa. Datalary arassalamak, bir ulanylyp bilinjek derejä getirmek, işte şu bolýar data preprocessing bolýar. we ilkinji ädimlerden biri bulam we munuň üçin hem SQL ulanylýar hemişe. Şonuň üçin biz biziň kursumyz SQL-dan, SQL-dan başlaýar. Ondan soň data analysis and exploration, ýagny analiz etmek we käbir zatlary discover etmek, discover etmek, exploration. Has aýdyň aýtsak, data dünýäsinde data modeling diýen zat bar. Ýagny data setleri, maglumat bazalaryny birleşdirmek. belli bir common bir zada görä. Indi şu ýerde data-laryň, data maglumat bazalaryň içindäki data-lara, maglumatlara gowy düşünmek üçin data exploration ulanýar. Bulam ilkinji ädim bolup durýar, bir analiz edip başlan wagtyň. Seniň data-setiň içinde näme bar? Şu maglumat näme edýjek bolýar? Onuň üçin hem visualization, calculation, işte görselleşdirme, grafikleşdirme usullary bilen biz explore edýäs.

bir ýerde jemlenmegine, jemlenmegine we related topic, ýani bir-biri bilen baglaşykly topikler hakynda çartlaryň bir ýerde birleşmegine dashboard diýilýär. Reports bolsa just single topic, ýani bir topigiň hakynda çartlaryň bir ýerde toplamagyna reports diýilýär. Dashboard döretmek, report taýynlamak we şolar gerek data analyst bolmak üçin domain knowledge, domain knowledge näme? Bir ugur hakynda bilgi sahyby bolmak. Şo hakynda seniň domeýniň bilgiň bolmaly, ylmyň bolmaly. Problem solving data dünýäsinde seniň aýratynlygyň, seni nä data analyst edýän zat şo. Problem solving, how to approach you. e, nähili ýakynlaşýaň bir problemalara. Ýa gaty ösem bolmaly, ösmesi üçin hem problem solving, köpräk praktis etmeli, köpräk işte projektler etmeli. Ve writing and communication skills bu da indi edýän zatlaryňy timiňe ýa-da tim ýoldaşlaryňa sen açaşan düşündirip bilmeli. Şonuň üçin hem writing and communication skills hökmany suratda gerek. Men kursuň dowamynda diňe technically, tekniki men e, öwredýän, taýynlaýan. Writing, communication skills, problem solving, domain knowledge, statistika olary özleri aýry gapdaldan öwrenmeli bolýar. Ve elbetde men tipler bererin, how to nädip öwrenmeli. Ýöne men teknik işte, technically öwredýän. nädip ulanmaly, nädip işte prosesi düşündirip Esasy teknikal zadyna öwrensek, beýleki communication problem solving on tejribe bilen üstünde işleseler öwrenip bilýärler da. Awa. Ato.
Indi data analyst indi nämeler ulanýar, nähili softwareler, nähili toollar ulanýar diýsek, Iň iň iň köp ulanýanlaryny sanadym aslynda gaty kän gaty kän ýa onlarça bardyr işte ulanýan günüň dowamynda ýöne iň komyny şular we gerekliligi ýani ilk işte dörtde şular gelýär birinji öwrenmeli zatlary sql tä sql näme işte data cleaning manipulation üçin işte time preparation

Bulam şu, yani data modeling üçin hem has köp e, talap edilýän zat soňky döwürde Power BI tablodan hem ötdi. Ne soňky 2021-nji ýylda talap edilişi boýunça we Google Analytics bulam gaç köp talap edilýän zat işlerde. Şular ýaly data analyst bilim bolmasy üçin nähili gerek, näme edýär, şolar hakynda aýdyp geçdik. Indi bolsa zada geçäýliň agam. Biziň kursda meniň nähilli prosesden geçýäs, nämeleri öwrenýäs, şolardan geçäýliň. Ýaňy data analyst näme diýýär, nämeleri ulanýar, şolary eger görüp biraz bolsa düşünen bolsaňyz we şolaryň ýüzde togsanyna şu zatlar gerek. SQL, Python, Tableau, we bularam öwrenmesi wagt alýan zatlar, şonuň üçin aýry-aýry edeli diýdik we aýry-aýry e, partlara böldük. Ilki SQL, soň Python, soňam Tableau geçeris. Indi e, kursumyzyň birinji party SQL bolar. SQL-da näme öwrenýäs? Şolara geçeliň.

SQL-i işte SQL SQL diýen zat relational bolmasy. Yani ýogsam NoSQL diýen hem bir zat bar. Olar o zat däl zat. Yani no relational database olar. Isnat. Şonuň üçin talap edilýän zat SQL, yani SQL, ikisine maýýalar. we MySQL-de işleme ökýän. MySQL-de koda degişli, ýani MySQL-de nädip işlemeli, nähili statementler ulanylmaly, şolara geçýäs. Ondan soň data warehouse diýip aýry bir zat bar. Gaty möhüm zat şu data warehouse-a düşünmek gaty wajyp zat we şunam goşaýyn diýdim, çünki e, edýän işlerine has gowy düşünmek üçin şu konsepti bilmeleri gerek.

öwrenip geçeris hem real time projektleriň üstünde işläris projects diýýän projects diýip bir aýry bir part ederis we şu taýdan bir on sany projekt etmäni düşünýän hem has giňişleýin ýa projekt etdikçe adamlar näme näme edip oturany şu öwrenýän zatlarynyň nämedigine düşünip gidýär
Şu ýerde geçmäge şuny sorasym geldi. Bize-de köp soradylar-da, şu kursy okamak üçin programmirlemäniň esasyny ýa-da Python-yň esasyny bilmelimi? Mysal üçin, şu taýda Python-a degişli zatlary haýsy leweldäki adamlar degişli? Mysal üçin, basic leweldäki adamlar şuny okap bilerlermi? Ýa-da başyndan başlaýaňyzmy ýa-da belli bir başyny özleriň bilmeli bolýarmy? Indi şu zat baram. Men fundamental goýdum. Ýagny Pythony noldan başlaýan ýene-de elbetde. Ýöne Pythony bilmeleri ýa-da bir programmingde ne tolko Python, ýagny programmingde käbir işte data types näme, objects näme, şolar ýaly zatlary bilmeleri özüniň öwrenme prosesini tizlendirer. Ýagny we men şu zady zat etmeýän-de. Siz meniň kursumy alyň we siz ýüzde ýüz şu zady bolýaňyz diýmeýän. Bu zatlary e, men işte bir, bir aýda SQL diýip otyrys, iki aýda Python diýip otyrys. Ýöne e, gaty az wagt we şonuň üçin hem köp okama, köp praktis etme zat talap edýän zat. Ve ol, bularam olaryň öz elinde, öwrenjileriň, öwrenjek bolýan kişileriň öz elinde bir zat. Gerçi onda şular ýaly diýip bilýäs-de, kursumyzy gysgaldyp, gysgaldyp, az wagta getirdik. Hökman muny goja adamlar ýörite wagt aýyrmaly bolýarlar öwrenmek üçin we daşyndan hem özleri gaýrat görkezmeliler. Özleri daşyndan okaman, hatda häzirden okajaklarymyz bar bolsa, häzirden Python-yň esasyny özüňiz öwrenip başlaberiň. Eger hakykatdan hem data analist bolup bolasyňyz gelýän bolsa-da, kurs okasyňyz ýetmez. Python-yň esaslaryny öwrenmeleri gerek däl. Iň şu şu zat etmeli-de ilki. Data analist bolmaga, ýani %100 özüni bermeli. Okey, men şu ugurda gitjek diňe. Men şu zat etjek. Ýani biraz içinde passion-y, hyjuwy bolmaly. Iki, Birazçyk şu e, data analyst näme edýär, nähili proseslerden geçýär, şu har şu barada birazçyk özde research etsin. Hökmäni suratda işte bir programming zatlary men ýene-de geçýän fundamental. Ýene-de öwad edip gidýän. Ýöne men gysga wagtyň içinde geçýän, ýagny tez-tez aýdyp-aýdyp geçýän we olaryň işte nähili diýen düşünip bilmeglerine bagly şu zady. Çünki gaty üns talap edýän zat. Gaty e, öwrenip oturan zatlarymyz kiçi zat däl we data analysta 6 aýda ýetişdirmek edil bir boot camp ýaly bir zat bolar bu.
Ato häzir soraglar gelipdir ýöne edil şu wagt wagty däl. Indiki saatlarda häzir gürleşemizde sorag gören siz dowam ediň häzirlikçe.
Üçünji partymyzam Tablo we şu wagt analitika dünýäsinde iň köp talap edilýän we iň meşhur softwer, işte self service softwer diýilýär biznes analitika. Gaty güýçli softwer we nähili diýen şu zady bilmeleri öz kwalifikasiýasyny artdyrarlar.

kompaniýadaky ýerler nähili advancedler nähili şu zatlary aýt geçeris we öwreneris we practice ederis. Yani tablodan soň diňe tablo şu partdan soň diňe tablo işleris salam. Şu partdan soň data analysis dünýäsinde.
Şular ýaly sorag gelipdir. Ýaňy özüňizem aýtdyňyz, Tableau bar, ýöne soňky döwür Power BI has trend boldy diýdiňiz. Şa bir ildeşimiz şular ýaly sorag sorapdyr. Tableau bilen Power BI-iň tapawudy nämede? Haýsynda nähili features bar, haýsynda nähili benefitler bar, preimущestwolar bar? belläp geçseňiz. Meniň özümem Power BI ulanýan, ýagny ilat dünýäsinde projektlere bagly bolan talap edilýän zada görä işleýän. Power BI-de data modeling has gaty ösen we ony tablodan aýyrýan zat data modeling. Eger soraýan kişi Power BI soraýan kişi data modeling bilse düşüner. Data modeling näme? Birnäçe data set berilýär eliňe we şu data setleriň arasyny bir-birini baglap bilmeli. Birnäçe eliňe on sanak data set berilse, şolary bir-birine baglamak bir common bir zat öwerer, şoňa data modeling diýilýär we gaty ösen Tableau-da ýok şu data modeling. Elbetde, ulanyp bilersiň, ýa on on sany data seti goşup işläp bilersiň, ýöne has aýry bir part bar Power BI-da.

Tanşlar ýa şahsy soraglar gelipdir. Öz zadyňyz barada professional backgroundyňyz näme diýip, ýaňy dört ýyldan bäri Pythonda işleýänidi, edil häzirki wagtam Amerika Birleşen Ştatlarynda bir kompaniýada frillanser bolup işleýänidi. LinkedIn linkiňiz barmy? diýip sorag gelipdir. LinkedIn açyp bildiňizmi? Enekan Jumaýew öňe açmandyňyz. Sizde LinkedIn ýapyk bolany üçin men ulanyp bilmedim. Häzirem gelip hiç hili elimde ýok sadaşman dogrymansa. Hawa, näme sendar öň Rossiýada bolýan wagty Mekan Jumaýew Rossiýada LinkedIn ýapypdyr. Şonuň üçin kän bir aňyrda zat däl. Trend däl edil beýleki ýurtlara garaňda. Siz näçe wagtda data analizi öwrendiňiz diýýä.
Men alty aýa öwrendim. Ýöne men alty aýa öwrenmegiň sebäbi men Python bilýärdim. Meni bir diş ýokary galdyran. Ýöne men alty aýyň dowamynda nähili näme zatlary öwrendim? SQL Tableau, Power BI, Tableau Prep, Alteryx, Agile Methodology, şol atlary öwrendim. Ve prosese düşündüm ve projekt et başladım.
Son şular ýaly sorawa. Nirdelin agaramazdan eger data analist bilýän bolsaň diýen şeýle kompaniýalarynda freelancer bolup işläp bolýar da şeýlemi diýen. Elbetde, elbetde.
Ýeke tak gerek zat. But I'm speaking English. Hmm.
Hatta biziň kursumyzyň aýratynlygam şo diýip bilerismi? Mysal üçin, şu ugry okaňyzdan soň, siziň özüňize-de şu ugurda işgär gerekdi, öz ýanyňyza işgär edip alasyňyz gelýärdi. Internship edip. Hawa, bir üç-dört kişini şu birlikde işlemek üçin filtr edip, seljerip aljak bolýar. Hatda öňümizdäki slaýdda şu barada-da bar eýsem. Bolýar, dowam ediň. We işte şu zatda 3 party geçenden soň, 3 party öwrenip bolandan soň, belli bir ekzamen ýalak bir zat bolar hemmäňde bir projekt berler şo projekti siziň nähilli prezident etişiňizde çözüpdiňizde baglylykda internship we freelancing meselelerine geçeris ýani internship nähilli bolar meniň projektlerime gatnaşyp projektlerde belli bir parta almak bir parta goşulmak Ondan soň geljekde işte düşünsem aýry bir projektleri işte projekt alyp we şolara geçirip bermek.
Gaty ýaňy 6 aý diýip belläp geçdiňiz-ä kursuň möhleti. Bu 6 aýyň dowamynda näçe aý näme zatlar öwreneris? Mysal üçin SQL-i näçe aýda öwreneris? Python-y näçe aýda? We üçünji bölegi Tableau. Tableau-ny näçe aýda öwrenerler?
Men SQL-i bir aýda öwrendim. Şonuň üçin hem bir aý goýdum. Men SQL-iň topiklerini, içindäki zatlary men düşündirip, zat etmegime men bir aýda düşündirip bilýän. Ýöne garşydaky şo gününi belli bir bölegini şoňa praktis edip, şony gapdaldan goşup öwrenmeleri gerek. Hmm. E, bir ayda öwrenip biljegine zadym yok. Öwrenip biler.
Hmm. Tamam. Onda 6 ayın bir ay SQL-a beýleki Python bilen tabyada 5 ayın içinde de Python 2 aya goyduk. Çünki Python'da da gaty kän zat var. Yankı zatlara geçsek eger de ekeceğim. Nere de şu parça. Python'da da mı gatiken zatlar fundamental'ın özi edir bir ay mı zarp bilir. Ve ondan son galan zatlar olsa dine project edip işte pandas has möhüm şu yerde web scraping var bizde visualization var. Gatıma. Pythonyň diňe özüni bilibem ine şu konsepte düşünibem diňe Python kursy alybam bir kiçiräjik bir data analyst ugruna aýak basyp bilýärler-de. Ýani ýokarda talap edilýän zatlaryň köpüsi diňe Python bilen hem etip bolýar. Hmm.
Düşündim. Soň zat diýip sorapdylar, hepdede näçe gün sapak bolar kadýa? Ýa mysal üçin bir bir aý diýdik-ä, soň näçe gün sapak bolýar bir hepdede? Hepdede dört gün etdik, çünki öwrenmeli köp zadymyz bar, şonuň üçin hem dört gün etdik. Ana, onda bu kursa arkaýyn interaktiw diýip bileris, Rahman, wagtyňy aýraýmaly. Kurs okajak bolsaň, hepdäniň dört güni, galan üç gün hem şu dört günläp öwrenen zatlaryňy, nähili perewarywet diýilýär-dä, şony özleşdirmek üçin degişli wagt diýip bileris. Soň şular ýalak zat gelýär. Öz näçe gazanýarka diýýär frilans işläp. Wapşe data analitika talap edilýän ugur diýdik. Şo talap edilişine görä-de bir aýlygy zady ýokarmyka? IT iş bazarynda diýeli-de. Dolar bilen işleýän bolsaň ýokarak. Ee, sesiniz ýuwaş geldi. Başlarsan. Şu wagt eşidilýärmi? Hawa, eşidilýär. Dolar bilen işleýän bolsaňyz ýokary alýaňyz. Köpräk gazanýaňyz. Ýani daşary ýurtdan bir freelance iş bolsa, gaty gowy aýlygy bar diýip bilýärsiz arkaýyn. Gaty Muny soradyk. Soň şular ýaly sorag gelipdir. Data analist bilen biznes analistiň tapawutlanýan ýerleri barmy ýa-da ikisi şowurdatmy ýa baglanyşyklymy ikisi bir-birine? Gaty tapawudy gaty kän. Biznes analisti siz biznes questionlara e, jogap tap berýäňiz we aýry bir dünýä taýýar. Hmm. We, we biznes dünýäsindäki adamlaryň indiki ädim atmasyna siz uje bir ýol tap bermeli bolýaňyz. Uje başga ugrak biznes, biznes analiz. Elbetde analiz edýäňiz, ýene-de şular ýalak visualization zatlar edýäňiz, ýöne konsept başga-da, siziň analiz edýän zadyňyza has başga biznes dünýäsi bilen garamaly bolýaňyz we kän konseptler bar. Dogry.
Onda biznes analistiň etmeli zady spesifikli şo bir kompaniýaň, bir biznesiň maksadyna görä özüňiz geljegine zat taýynlap bermäňiz-de, uzak möhletleýin bir plan düzmek, strategiýa düzüp berýäňiz. Gaty gowy. Kurs tölegli bolsa bahasy näçe? Thanks in advice diýýär. Kurs töleglimi diýýär. Hawa, kurs tölegli. Tölegli ýerini özüm gürrüň beräýinmi Mekan? Kurs tölegli. Umuman alty aýlyk kurs. Data analitika kursy. Içinde SQL, MySQL öwrenýäňiz, içinde Python öwrenýäňiz, web scraping we başga-da birnäçe data analitiki dolanyp biljek zatlaryňyzy Pythonda ýazaňyz we ondan daşary ýene üç aýam Tableau-da işlemekde tejribe gazanýaňyzda, ýagny alty aýlyk kurs, umumy bahasy üç ýüz dollar, ýöne siz şular ýaly edip bilersiňiz, kursy biz üç etaba böldük, birinji etapda SQL öwrederis, ikinji etapda Python öwrederis, üçünji etapda Tableau Redert her etapda ýüz dollar, ýüz dollar den etip goýduk. Zadyna garamazdan, näme, wagtyna we kynlygyna garamazdan ýüz dollar etdik. Bu näme üçin etdik? Siz ilki SQL okarsyňyz, belki SQL bilýänsiňiz, SQL okaman göni Python okap bilersiňiz. Ýa belki Python bilýänsiňiz, diňe SQL bilen Tableau okap bilersiňiz. Şolar ýaly bölüp bilersiňiz. Birinji tarapdan amatly siz üçin. Wapşe käbir adamlar şular ýalak bolýada, şu ugur maňa degişlimi, data analitika maňa görämi diýen sorag bolýar. Şoň üçinem bir üçe bölmegimiz gaty amatly siz üçin. Ilki bir aýlap SQL okarsyňyz, hany bir aý ýetişigiňizi, öz ýetişigiňizi, size degişlimi size görä işmi, şony kesgitlärsiňiz, eger hakykatdanam siziň halaýan işiňiz bolsa, size görä iş bolsa we şu işleri alyp çykyp başaryp biljekligiňize göz ýetirsiňiz, dowam edip bilersiňiz. Şonuň üçin kursy üç bölege böldük. Her bölegi ýüz dollardan, umumy üç ýüz dollarlyk kurs, alty aýlyk kurs. gysgaça aýtsak şular ýaly, eger kurs tarapyndan kursuň tölegi barada başga-da soraglaryňyz bar bolsa, jogaplap bileris.
Men şu zadam bir bar, men şeýt geçesim gelýär, awlak geçesim gelýär. Nähili diýeýin? We siz 3-ä indi umuman kursa 300 dollar berýäňiz ýöne siziň işläp başlandan soň bir aýlygyňyz uje bütin kursdan ýokary bolýar. Size şeý diýip aýdyň. Hawa,
şuram şular ýaly sorag çykarda. Indi mysal üçin, 10 adam kursa okap bilýär, ýöne onsynam iş alýaňyzmy? Mysal üçin, hemme adam birinjiden-ä men kursy gutaryp biljegine ynanýan ýöne hemme kim gutarman bilýada dogry aýdaýyn aňsat zat däl islendik bir ugram aňsat däl hany ýöne edip bolmajak gutarp bolmajak ugur ýok hatda men öz tejribemde-de ýaşaýan bu zatlar edip bolýar eger hakykatan hem isleýän bolsaňyz Ýöne ýaňky iş prosesi, internship, freelance hemme kim almaz, diňe kursy doly gutaranlara we üstünlikli proýektler tabşyranlara, sebäbi biz jogapkärçilikli bir iş bilen almak isleýäris geljekde, şonuň üçin saýlap has araňyzdan nähili diýilýär, has üstünlikli okanlaryňyzy alarys-da. Kursdansoň iş tapmaga kömek barmy diýen hawa şu barada gürrüňdeşlik edip otyrys. Hatda Mekan Jumaýewiň özüne data analist gerek, özüne şolar ýaly bir işgär gerek. Hatda aýdaly biz Mekan Jumaýew aýdaly maňa üç adam bolsa bolýa diýse, üç adam alsa, soň biziň özümizem ýolbelet firlans zatlaryna başladyk şu wagt. özümizede data analiz edip frilans işlerini alyp bileris sen ýene bir kiçi adam yani şoň üçin esasy bu kurs näl diýsem beýle kurslarda garaňda diňe şu zat size gerek bolsa okaňda gerek bolsa okaň sebäbi gaty gowy mümkinçilik soň ýylyna garanti iş alyp bilýäňizler. Soň sorag beripdirler, Python bilýän adam Python kursy okamasa-da bolarmy, başga kurslar okap diýýär. Bolar aýdýan, eka, näme diýýäň? Elbetde bolar, ýöne Pythonda şu konseptleri bilýän.
Hawa, diňe Python-yň fundamentini bileniň ýetenok diýýäňiz-dä, data analist bolup işlemek üçin? Elbetde.
Mhm.
Hawa, ýöne isleseňiz okamanam bilersiňiz, eger şu wagtky suratdaky görýän hemme zatlaryny bilýän bolsaňyz, okamanam bilersiňiz, ýöne Eger bilmeýän bolsaňyz, diňe Python-yň özi ýeterlik däl, data analist bolmak üçin. Soň başga nähili soraglar bar? Soraglaryňyz bolsa soraglar alaly. Siziň başga aýtjak zatlaryňyz barmy, Kanjymay? Ýok, ýok, men.
Gatgo, bizem şu wagt otuz bäş minutlyk wideo bolupdyr. Gaty bir uzatmanam bileris. Eger başga soraglar zatlar ýok bolsa. Şular ýaly kursuň başlajak wagty 1-nji noýabr diýip goýdy ekeni. Birinji noýabrda bolar. Ýakynda indiki hepde zat eder. Kurs barada ýene bir maglumaty kontent görnüşinde, post görnüşinde paýlaşarys. Näme soraglaryňyz bar bolsa aşagyna ýazyp bilersiňiz ýa-da biziň Sosial mediýadaky hasaplarymyza ýazyp bilersiňiz. Mekan Jumaýewiň özüne ýazyp bilersiňiz. Hatda Mekan Jumaýewiň öz kontaktyny hem goýup bileris. Kurs barada başga-da soraglaryňyz bar bolsa, bize-de, Mekana-da sorap bilersiňiz. Umuman, birinji noýabrda başlarys. Şoňa çenli ýazylyp, töleg edip başlaberiň. gatlaýar. Bloklar öwrenip mekana kömekleşip üstek bolanokmy kadýa zat edip bilersiň mekan mysal üçin özi data analist ugruny okapdyr mysal üçin öň okapdyr ýada özi okap ýa self education etýä özi okaýa soň saňa interwýu edip saňa internship tap bolup işläp bilýämi mysal üçin biziň kursumyzda okamanam Mysal üçin, ine, interwýu etdiňiz, hakykatdan hem bir zatlar bilýär, zat etýär, soň şony özüňize alyp bilýäňizmi? Elbetde, elbetde.
Ha.
Eger zat bar bolsa, araňyzda data analist öwrenen, okan adamlaryň bar bolsa, zat edip bilersiňiz. Mekan Jumaýewa ýa-da bize ýazyp bilersiňiz, biz gönükdireris. Problema däl, ýagny eger bir zatlar bilýän bolsaňyz. interwýu edip, internşip dige zat edip bilersiňiz, barlap bilersiňiz öz bilimiňize. Kursuň başlanjak wagty ýaňy belläp geçdik, birinji noýabr diýdik, birinji noýabrda başlarys nesip bolsa. Kursa ýazylmak üçin test geçmelimi diýýän. Gowy ýatlatdyňyz. Kursa ýazylmak üçin zatlar bozmalymy? Mysal üçin, IT skills, programmirlemegiň fundamenti ýa-da iňlis dilini bilmek ýaly zatlar gerekmi?
Programming skill-a gerek däl diýdik ýa-da bolsa prosesi tizlendirýär özüne gowy diýdik. Ýöne iňlis dili bir pre-derejede, bir ortaça derejede bilmesi möhümdir. gaty möhüm. Çünki öwrenýän zatlarymyzyň ýüzde togsany diňe iňlis sözler bilen. Men türkmençe düşündirýän, ýöne iňlis sözler bilen, hemmesem bir iňlis programlar we hem diňe iňlisçe sorslar gaty kän, rusçadan tapmasy gaty kyn. Hiç haýsyndanam, ýani iňlisçe bolmalary gerek. Pre derejede, orta derejede. Gaty. Onuň üçin tez tapdyrmak zat etmek gerek däl we data analyst bolmak isleýän meniň pikirimçe Tagam iňlisçe biraz bolsadam bilýändir. Mhm.
Onda biz zat edeliňmi? Kursa ýazylmak üçin ilki pre-intermediate testini geçireliňmi özümize? E bolup biler. Bolup biler ha. Mhm. Hatda asyl bu iňlis dilinde bilmek data analistika beýleki ugurlarda da möhümde, ýöne data analistikada gaty hemme sözler terjimesi ýok diýip bilersiň. Türkmençe belki rusça A menem görýän-ä, ruslarda-da IT terminlerini känbir terjime etjek bolanoklar, bos ýaly goýýarlar. Şonuň üçin hökman iňlisçesini bilmeli we asyl iňlisçe näme üçin bilmeli, kursy gutardyňyz diýeli, türkmençe okadyňyz, doly-dogry düşünmän gutardyňyz, ýöne geljekde işlemek üçin ýüz prosent gerek diýip bileris, internçik ýa-da frilanser boljak bolsaňyz, sebäbi daşary ýurtlardan iş aljak bolsaňyz hökman ýagdaýda iňlisçe gerek diýip bileris. Men edil şu gezek gatnaşyp bilmerinmikäm diýýän, ýöne ýene bäş aý soň ýene-de şeýle pursat bolsa hökman gatnaşarmykam diýýän. Şular ýaly soragynda Mekan bu birinji data analitika kursumyz bolsa, mundan soňam bolarmy? Ýene ýarym ýyldan, bir ýyldan soň?

olar ýalak wariandam bar. Göreris ýöne garantiýa ýok adamlar häzir mümkinçilik mümkinçilikden peýdalanyp galyň. Kursa ýazylmalymy ýa-da ýokmy diýip duranyňyz bolsa programmist hökmünde maslahat bereýin diýýän. Data analist geljegiň iň gowy kärleriniň biri. Aýlygam gowy, IT başlajak diýýän bolsaňyz gaty gowy mümkinçilik. Sag boluň Azat. Amazon FBA Ent dronşipping hakynda näme aýdyp bilersiňiz diýýär. Tema bilen baglanyşykly ýeri ýok eýtýän. Amazon kursy barada geljekde planymyz bar, şonda gürleşeris. Ýene-de şu kursy täzeden başladarsyňyzmy? Edil şu kursy garantiýa berip bilemzok, ýa gaýdyşymyz ýalak başlajagyna, ýöne belki bolup biler, belki bolman biler. Bir zat diýip bilemzok häzirden. Şu at ýazdyrjak bolup görüşýäňizmi diýýär. Hawa. Hatda başga soraglar barmy?
Şu zat bar ýene. Işläp data analistiň güni nähili geçýär diýse, ýani günde sekiz sagady hökmany suratda kompýuteriň öňünde geçýär. We şu zat alsa işläp biljegine okey. Men diýse, onda okasynlarda şu ugry. Hmm.
Şony göz öňünde tutuň diýýärdi. Ýöne asyl häzirki wagtda işlendik işde-de bir aýlykly bir ýerde işleýän bolsaň, 8 sagat bir ýerde işiň başynda bolaýmaly öýtýän. Edil frilansda-da edil hem orada däl, ýöne köp ugurlarda-da kompýuteriň başynda gaty köp oturmaly bolýar günüň dowamynda. Şony göz öňüne tutarsyňyz diýip umyt etýän. Başga soraglar ýok bolsa, ýuwaş ýuwaş jemläp bereliň. Gaty gowy gepleşik boldy. Gaty gowy mümkinçilik. 8 sagat işden soň näçeräk gazanýar galýar? Ýaňy belli bir jogap gelmedi, ýöne şular ýaly aýdyldy-da, 300 dollar kursy iki essesini ýaly gazanýar diýipdir. Zatdan soň data analist bolup men gözegime şo bäş ýüz dollar zat minimum gazanýaňyz diýip pikir etdim şo taýdan. Olam diňe başda öýdýän. Ýa soňlugy bilen näne IT sferasyna şular ýaly zat bar. Junior, middle, senior diýen. Juniorlar bir bäş ýüz dollar töwerek gazanýar diýip pikir edýän men.
Junior diýen bar.

Ýöne IT sferasynda meň öz tejribemden hem gören zatlarym, ilkinji işiňi alyp bilseň, seň eýýäm zadyň diňe galyp gidýär-de, aýlygyň beýleki işlere garanyňdan seň ýylda tejribeň galdygyça seň aýlygyňam galyp gidýär, ýagny bir belli bir pul mukdary ýok-da, şunda duranok IT sferasynda aýlyklar, diňe tejribäňe görä galyp gidýär. Ýagny erbet däl, eger okap, öwrenip, işläp bilseňiz, iş tapyp bilseňiz gaty gowy. Onda näme, Mekan gatnaşanyňyz üçin köp köp sag boluň. Bular ýaly kursy türkmençe birinji gezek görýän menä dogrymy aýtsam. IT sferasyna, umuman IT sferasyna kursy az görýänler ýöne data analitikada seýrek we täze zatlaryň, ugurlaryň birde. Şonuň üçin Köp köp sag boluň şular ýaly türkmenlerimize mümkinçilik döredýäniňiz üçin, öz bilimiňizi paýlaşýanyňyz üçin, siz üçin bilýän häzir bu kursdan gazanýan zadyňyz hiç zadam däl ýöne ýene-de şonda-da bir zatlar öwretjek bolýaňyz, zat etjek bolýaňyz. Köp köp sag boluň gatnaşanyňyza. Hemme kursa ýazylyp okajaklara-da üstünlik arzuw etýän. Näme diýen, hemmäňiz öz durmuşda ornuňyzy tapyp, öz işiňizi, gowarýan işiňizi tapyp, bagtly bolmak hemmäniň miýesser etsin diýeýin. Soň sözi Mekana geçireýin. Sag boluň Sadra.
Görä köp şaý etmegimize siziň platformaňyz kömek edýär, tüweleme. Goldaýan. Goldaýas.
Bolýa. Sag boluň onda. Sagatda görşeliň. Hemmä üstünlik.